Mae'n stori gyfarwydd. Da chi'n dau yr eisiau ffermio, ond mae bob tenantiaeth da chi'n chwilio amdano fo, a rhestr aros anferth at y beth, mae'r ffermydd yn tueddu i fod yn llai. Da chi wedi hel celc, ond mae pris cyfartalog erw o dir amaethyddol yma yng Nghymru yn wyth mil a hanner. Dach chi yn barod i gymryd mwy o gyfrifoldeb a datblygu'ch busnes? Ac ar ben hynny, falle bod chi eisiau sefydlogrwydd i ddechrau teulu. Ble ar y ddaear dach chi'n troi? Un ateb ydy'r enghraifft yma ar ffarm Gwernant, Rhyd Lewis ger Llandysul. Buon ni'n ymweld â Rhys Richards, oedd newydd ddechrau ffermio ar y cyd gyda Nick Nicholls a'i ddiweddar frawd David bum mlynedd yn ôl. Mi ddaethon nhw at ei gilydd drwy gynllun mentro. Cyswllt Ffermio, sy'n paru tir feddianwyr a newydd-ddyfodiaid. O, o'n i'n was am blynydde nôl yn ardal Treddôl, a wedyn o'n i'n gweld ddim gwmyn o ddyfodol fyna. Yeah. So wedyn es i allan wedyn i Zela Newydd, cynifio am bedwar mis, a gweld lot o ffermydd fyna efo rhai share farmers a hyn a llall, a clywed amdano hwnna fyna gyntaf, wedyn des i nôl fan hyn, a wedyn o tad yng Nghyfraith oedd yn nabod y teulu Nicholls a wedodd e, o fi'n credu bod, bod nhw'n edrych amdano rwy'n, so is i gwrdd â nhw a fyna dechreuodd y cwbl wedyn nôl yn 2017. Oh, a fi wedi bod yma nawr ers 5 mlynedd. Na fe. A ti'n gwybod, oedd uh, ti'n cael cyngor ynglyn â sut ti greu uh, rhyw fath o template, rhyw fath o gytundeb. Siwr ath hwnna, a pa mor rhwydd oedd hynna? Wel, oedd cyswllt ffermio'n lot o help hwnna. O'n nhw'n neud yr template a bob peth efo neud y contract, achos partneriaeth, dim chef farming, mae'r ddau bach o wahanol, rhywun teb o beth, ond o'n nhw'n Wneud y gwaith papur a helpu wneud popeth yn legit 'de. Ac hyd yma mae'r mae'r incwm te wedi bod yn ddigonol i'r ddwy ochr? Ydy, 'na fe. Wel, ar y partneriaeth o'n i'n berch- ar ôl y pum mlynedd o'n i'n berchen hanner y stoc a wedyn ar diwedd y plynedd- pum mlynedd ges i gynnig rhento'r ffarm so wedyn Brynon ni wedyn fi a'r wraig y hanner arall o'r stoc a wedyn y machinery i gyd wedyn. Dyn ni efo tenantiaeth am bum mlynedd yym so gobeithio gen i bach mwy ond pwy a ŵyr so sneb yn gwybod be sy'n gallu digwydd yn y dyfodol so trial neud y gore o'r pum mlynedd na a gewn ni weld be ddigwyddith wedyn.
So Nick, what was the driving force that made you reach a decision to try and partner with somebody on your farm?

Ffarm arall sy'n dechrau ar y broses o ystyried ffermio ar y cyd ydy Oernant, ger Aberteifi. Mae'r ffarm yn rhan o fusnes y cigydd Dewi James yn y dref, ac mae'r holl gynnyrch yn mynd i gyflenwi'r siop. Gyda Dilwyn James a'i nai Dafydd yn gofalu am y siop gig, mae angen i'r ffarm fod mewn dwylo diogel. Dwi'n bwrw mlaen y fi sy'n edrych ar ei ôl e ar hyn o bryd. Dyw'r iechyd ddim fel dyle fe fod falle. Ac felly mae eisiau rhywun i dreial rhoi bach o help i fi a wedyn 'na shwt i ni 'di dachre er meddwl ca'l yr shario y ffarm 'ma. Ie wel ma'n syniad addawol yndyw e ac o- o- o'ch rhan chi Dafydd ch'mo' yym shwt 'ych chi'n gweld pethe chithe mor gaeth i'r siop bwtsiwr 'i hun ma'n debyg? Wel gan bo' fi yn yy yn yn gweitho yn y siop yn yn ddyddiol rili sim yr amser gyda fi i edrych ar ôl ochor y ffarm a i gweud y gwir dim dim ochor y ffarmio yw un un delight i gweud y gwir 'tho chi ochor y cig. Yym, ond dwi'n edrych i cael gweld cael rhywun i, i gweithio ar ochr mae, cadw'r ochr mae i fynd, achos mae rhaid cael hwn, achos mae fe'n mynd llaw yn llaw gyda'r busnes as, fel holl. O, mae hwnna'n ddiddorol iawn, achos i, i chi sôn i bob pwrpas am beth chi'n gynnyrchu ar y ffarm, dyna beth chi'n rhoi trwy'r siop, mae'n debyg, ife? Ie, yeah, na ni, ie. Yeah.
Um, ffarm cynnyrchu cig eidron a cig o'n i wedi bod pan uh, Yn ddiweddar nawr, ry'n ni wedi mynd i trial achos bod Dafydd wedi twisto'n bach o fraich i fagu moch. O, diw, diw, ie. Yeah.
Yeah. A siwt fath o berson byddwch chi'n lico weld ar eich tir eich hunain yn gyfrifol am eich anifeiliaid chi? Rwy'n fel fi, hanner can mlynedd nôl.
Siwr iawn.
Reit da, full of beans. Yeah. yeah. A, a, a bob cymal, bob coes, yeah. popeth yn gweithio. Yeah, yeah.
A, wel, naturiol bod delight ag e yn ei waith, ynde fe? Si'm disgwyl i chi wybod y cyfan i ddechrau, ond uh, rwy'n siarad diddordeb ynddo fe, a os oes digon o ddiddordeb, da gen fe ddawydd o bennau. Felly, beth ydy'r gyfrinach i bartneriaeth ffermio ar y cyd da?
Unrhyw un sy'n meddwl wneud rhywbeth fel hyn, mae rhaid chi gallu dod mlaen efo'r efo ffarmwr, neu y ffarmwr yn gallu dod mlaen efo rhywun fel fi, ynddo fe? Na beth sydd yn bwysig ar diwedd y dydd. Mae rhaid chi cymeryd risg, ch'mod, oedd e'n risg i fi ddod lawr o ardal Tredd-ôl i fan 'yn, oedd dim syniad 'da fi pwy oen nhw, neu ddim byd, a dwi wedi bod yn lwcus iawn, ma' teulu Nicholls wedi bod yn dda iddo fi a Ffion, 'wraig, so yym ie, jyst pob lwc i unrhyw un arall sydd yn meddwl wneud rhywbeth fel 'yn a gobeithio gawn nhw'r un teip o lwc â be' dwi 'di ga'l.